no nso sɛ yɛwɔ kɛfrempɔ height aborosan no mu ɛwɔ asante akyɛm agogo ɛnsɛm a yɛde ba awie dɔɔso paa nanso yɛ a na ɔbɔ mmɔden akɔ yɛn tentena afidie no so www saltfmonline com na wakɔpɛ nsɛm no bi akenkan akenkanfoɔ awiei ɛyɛ me Ama sɛ wɔasapɔn me ne me nuam. Ɔkadakye ɛkwa me fempɔ amanso adakabre. Deɛ ɛde ba no awiei deɛ ɛdi anim ɛne sɛ yɛwura yɛ wɔsɛe adutwam yi a dɔkta ka ne dini ho wɔne ne wɔman Ghana soafoɔ hwɛ nwomasua ho nsɛm soɔ na wɔde nsɛm ato dwa kyerɛ mu sɛ wɔman Ghana mu junior high anaasɛ JHS ho ɛhɔ no nneɛma nhyɛ da nkɔ yie kura ɛno nti bra so sɛ mpanimfoɔ miamia wɔn mo tam mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a daakye kuku dam yɛbɛtumi anya wɔn ɛfiri ɔman Ghana mu. Na ɔsoafoɔ a ɔno hwɛ asase ɛfam agudeɛ no mu nsɛnsɛm so owura Abu Gyinapo da to dwa kyerɛ mu sɛ ahunu nhunu no mprenu soɔ na deɛ ɔwɔ aka no da no ɔno koraa deɛ sonsono koraa deɛ osuro no kɔkɔkɔkɔkɔ makroni gu aduane so koraa wɔnni na ɔkyerɛ mu a deɛ ɛto ɔmanfoɔ wɔ apiatene mpɔtam mu nti no ɛsɛ wɔn de nhyɛ bi gu akwan mu ɛde ma wɔn ne yɛtu fam agudeɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ adeɛ sie no ebi nsɛ bie mu. Asantehene Nansah atutu aba bi a ɔtɔ soɔ mmienu, wasoa no deɛ wɔman Ghana wɔbu akuafoɔ paa ɛkyɛn sɛbe wɔne ɛtete ɔfese mpo. Na yɛwura mu wɔ Ɔfɔrikurom ne mpɔtam nso so adehyeɛ hɔ nom na ɛkyerɛ mu sɛ ahobamba atere mu ayɛ sɛ ayɛsa bokiti nti ɔmuhu sɛ ɛdan bi a ɛsi hɔ nom no koraa ayi nɛɛsefoɔ dan yi bio nhyɛ da koraa nyɛ papa bi asa o Agya to a wɔn si nsu a wɔde afɔ no nyɛ asɛm ketewa tirim sɛ ɔma no nhye. Ɛho nsɛm yɛ de brɛ o. Afei awie yi awerɛhosɛm a ɛfiri Kwabanyan ne ne mpɔtammoɔ ɛretɔ dwa kyerɛ mu sɛ krakye bi wɔ ahiti paa ama poosini, station officer, a wabɔ ne sekan a ɛno nso mu nkyerɛmu awie yɛde bɛto wɔ anim. Yɛde ani bɛkyerɛ mu ɔdawerɛ so ne ne mpɔtam na me ne ɔkasa yi deɛ asie ɛwɔ hɔ no nso ne sɛ aberanteɛ bi a ɔno no wakɔkɔ wia mu ba mmɔ ne ayifoɔ bi wɔn mu ɛtɔn nsuo sika sika ɔkɔ wia so nyɛ sika ketewa ɔtuo nnɛn kyerɛ sɛ sika ne ɛdɔɔso papa ya kyɛ sɛ wei koka de 128 million sika emu oduro paa ɔkɔfa dɛsɛdɛsɛdɛsɛ ɔde kɔ saa ɛnɛ apolisifoɔ akyerɛ ɛde ho nsɛm brɛ wo yɛbɛkɔ ama no ne nsɛm mu na kenya atifi fm northern kenya bɔmbo ato nnipa mpempem bebree no a ɛna wɔnom ati nananom seɛ do a nnɛ yi a anɔpa yi a na saa awerɛhosɛm yi ɛtɔ adwa adehyema ama nsɛm no neɛ mu awerɛho paa bi nso so yɛ amanyɔsɛm ne adeɛ a nanso no nyina mmɔ wada ama keɛ ho facebook salt 95.9 na yɛmfa emu nsɛm no yɛmfa nsom wɔ yɛ a na wode adwenkyerɛ no ato hɔ na yɛakenkan de ama wo afisɛm na afei so koraa amanyɔsɛm biribi bia no na wakyerɛ w'adwen de afa ho sms ne whatsapp ɛhɔ nso wode bɛfa 0552 665 611 0552 665 611 smart hygiene hand sanitizer yɛtena ase awie na dama ɛna yɛde kaseɛ no emu nsɛm yɛde ɛba abɛsom wɔ wadama afɛ de agye berɛ dɔnhwere baako yɛmfa nkyerɛ mu ntoa so Salt ninety five point nine FM. Salt ninety five point nine FM. adehyeɛ bɛka yi a afra sɛ ɛna ɛbɛtɔ dwa sɛ nwoma suamuo no yɛde nsakraeɛ bi ba na nsakraeɛ no yɛfrɛ no national standardized test ne nyinaa no ɛne sɛ wɔn mo bɛhyɛ aseɛ sɛdeɛ covid-19 yadeɛ baeɛ na nkwadaa dodoɔ no ara tena fie bɛsɛ abosome du ne mfeɛ mmienu a bɛsene korɔ na nkwadaa yi tena fie tena fie tena fie na ɛberɛ so yɛ afei de abaa no bi abie kwan ato mu Ɛma nkwadaa no kɔtoa nwomasua soɔ no, na ɛho abɛhia paa sɛ ɔman yi ne asoɛeɛ a wɔhwɛ nwomasua ho nsɛm soɔ sɔ saa nkwadaa no nyinaa ahoɔden hwɛ sɛ aso bosome du a wɔkɔtena fie kɔdi agorɔ kɔbɔ nkuro no wɔatumi asan agyina wɔn nan so wɔ nwomasua kwan so anaa. Ɛna afei nso koraa no akyerɛkyerɛfoɔ no nhyehyɛeɛ papa bɛn na wɔde gu akwan mu? Ɛno na ɛnam so ma National Standardized Test no ɛho nsɛm bɛtɔ dwa wɔ nwomasua mu na ɛno ada ɛberɛ a soafoɔ a ɔhwɛ wɔ man Ghana nwomasua ho nsɛm so ɛrekasa na wɔne nsɛntwerɛfoɔ ɛredi nkɔmmɔ ɛde fa test foforɔ yi a yɛde abɛka yɛn nwomasua hoɔ no wɔkyerɛ mu hɔ sɛ sɛdeɛ ɛbaa foforɔ no yɛbɛma kwan adehyɛ bɛka yɛ nkwadaa na ɛwɔ class 4 anaasɛ primary 4 no wɔn mo nyinaa tena mu kakra ɛtwerɛ saa nsɔhwɛ no awiei na yɛwie yɛ na ɛno anso hɔ a nkwadaa no a wɔn mo wɔ primary anaa basic school ɛne class 2 ɛne class 6 no Wɔbɛyɛ nhyehyɛe ma saa nkwadaa no nso so wɔatwerɛ nsɔhwɛ no bi. Ne nyinaa no, ɛne sɛ yɛboa pa ara ma nwomasua. Yɛatumi ahyɛ mo kena. Na ɛno na yɛn wura de ato dwa a wɔrekyerɛ mu sɛ, Sesie pa ara yɛhwɛ wɔ ɔman Ghana nwomasua mu ɛfiri crèche de kɔ kindergarten de fa mu ara primary rekɔpue tertiary sɛ akwadaa no bɛwie korɛgye anaasɛ sɛ suapɔn na wanya adwuma yɛ a, baabi a adwuma wɔ a ɛwɔ sɛ yɛyɛ pa ara yɛ Junior High School anaasɛ JHS. Ɛnam sɛ kane bi no, na anka afe apem ahankron aduɔwɔtwe nson, 1987, mu hɔ no, ɛne na anka Middle School ne adeadeɛ a na anka wɔnya kwan suasua nneɛma bebree. Nanso yɛkɔ yɛn anim a yɛyii Middle School no firii muo na yɛkɔsuasua US foɔ sɛdeɛ JHS ne SS nyinaa bɛba muo no, amma JHS no ɛtɔ da bi a na yɛtoto no ase. Ɛno nti no yɛkɔ yɛn anim yi, abaa no de nhyehyɛɛ papa ɛbɛgu akwam sɛdeɛ ɛbɛyɛ a JHS ne nwomasua a aka wɔ ɔman Ghana muo no

The weak middleHo which happens to be the junior high school I think the weakest link in our education system is the junior high school. Salt 95.9 FM. eti wɔne nsɛntwerɛfoɔ no fɛ mu a sɛdeɛ kane no firi yɛ asanto apɛn mu ɛba so a ɛbɛfa tɛtɛkwahye mu apɛn soɔ sɛdeɛ na nwoma sua si teɛm ɛduru afe apem ahankono aduɔwɔtwe nso 1987 a ne ɛse daabi medere school ne yɛyi deɛ afirim Eti akwadaa no firi uh, eh, ikra six hɔnom ha neɛ ne wate asi high school mu a neɛ JHS uh, eh, saa berɛ no koraa na yɛ secondary school na naano yɛ na ɔmo daadaa ni a kɔfa high school high school nsɛm no ɛbɛhyɛ mu nanso ɛmfa ho sɛ yɛato din sɛ ɛyɛ high school no ɛda so aka basic school ho a ɛwɔ sɛ nka mpanimfoɔ mo yɛ ani kɔ hɔ paa nanso kame akwa sɛ yɛatoto no aseɛ nti wɔnam mu wadere wadere saa na afei wɔde akɔpie mu secondary school a wɔanhwɛ yi a na kyɛ sɛ akwadaa no daakye no a ɛne ɛtoto no aseɛ Ɛno nti yɛkɔ yɛn anim yi, ɛwɔ sɛ yɛ junior high school a ayɛ mmerɛ wɔ ɔman Ghana education system no mu no, yɛtumi mia mu na nwomasua ɛtumi ɛkɔ nkan. Yɛ wura wɔ saa adutwam nsɛm nie na wɔwie wɔ Amananso hɔ a. Wɔwie no ɔsan de to dwa ɛkyerɛ muɔ sɛ, mprɛmprɛ yi sɛdeɛ last term anaasɛ afe no kɔ no awieɛ na nkwadaa no bɛma kwan aba abɛdi Buronya no, nkwadaa no a ɛwɔ class four wɔn twerɛ standardized test no, saa berɛ yi wɔn san yɛ nhyehyɛɛ ama wɔn a ɛwɔ class two ɛne class six wɔn asan atwerɛ bi afe yi a.

Not just the last few years, they have a pass rate of less than one percent. For those forty eight schools, if you happen to go there, you have a one percent chance, if you are lucky, of going to the university. That is unacceptable. Salt 95.9 FM. papa yi wakasa paa na wɔse saa national standardized test na nkwadaa no atwerɛ no nyɛ sɛ bi a wɔn ho na ɛtɛ wɔn ɛne ɛma nkwadaa no atwerɛ saa nsɔhwɛ no Ɛte sɛ deɛ nkwadaa no twerɛ BEC yi nsɔhwɛ no ara na wei deɛ yɛntwɛn ara ma nkwadaa no nkɔ mu ara bɛyɛ sɛ mfinhyia du baako akyi na wakɔ akɔtwerɛ BEC nsɔhwɛ no ama wahunu sɛ akwadaa no wɔbɔ mmɔden anaasɛ wɔmmɔ mmɔden. Enti primary four foɔ no a wɔadi nkan atwerɛ no, sɛ nsunsuansoɔ no ba a, awofoɔ gye no hwɛ mmoa mu ma deɛ exams papers ba agye a na wɔamoamoa na wɔato ahwɛ mpase so ɔhono. Ɛnkanka ne class one foɔ ne class two foɔ no deɛ ɛmmu wɔn koraa, wɔde baeɛ ara na wɔagye na wɔamoamoa na wɔato atwene. Ɛnna ɔsɛ awofoɔ sɛ wo ba no de ba fie a, nya abotire no hwɛ mu na afei woakɔ sukuu hɔ a, maase yɛ asa me ba no wammɔ mmɔden, na afei wo ne kyerɛkyerɛni no nyinaa moasuasua adwene ɛkwan pa a ɛbɛfa so na yɛaboa nkwadaa no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nwomasua no ɛbɛtumi ayɛ akɔnnɔ na ayɛ fɛ ɛwɔ wɔman Ghana mu. Dɔkta Ayɛ a wɔsɛe Ɛdo Twem, wɔyɛ Bosomtwe abatoɔ mpasua so mmarahyɛ badwani, wɔno koraa no ara nso yɛ soafoɔ hwɛ ɔman Ghana nwomasua so, ɛno ada ɛna ɔne nsɛntwerɛfoɔ ɛdi nkɔmmɔ yi. Yɛnto akaseɛbɔ no so ɛ na yɛnkɔ mu wɔ nsɛm ahoforɔ mu na me ne wo kasa yi. Ɔsoafoɔ a ɔhwɛ fam agudeɛ ne asase mu nnepa soɔ Owura Abudjina Apoda ato dwa akyerɛ mu sɛ, aban no asi gyinaeɛ bi sɛ Nyame adom a nnawɔtwe yi a yɛasi mu yi rekɔ yi ara akyi no, wɔde kɔmitii bi ba abɔntene so a wɔn na ɛba bɛboa ahwɛ sɛ fam agudeɛ a yɛtuo no ho ɔhaw ahodoɔ bi a ɛwɔ mu biara no, wɔbɛtumi ahwɛ na afei wɔatumi ayi afiri hɔnom sɛdeɛ ɛbɛyɛ a hwee nhwɛɛ na ano adan kɔkɔ tee bie wɔ Apeate ne mpɔtamu no, ebi nsan nsi bio mu. Saa nsɛm wei nyinaa kɔkɔ baeɛ a na nnawɔtwe atwaa mu Ghana Mampanin Nana Addo Akufo-Addo kaa sɛ, Ɛbɛyɛ a asɔre no hwɛ n'anim anim yɛe. Wɔmpaw abadwakuo bi a wɔbɛtumi abɔ wura mu na deɛ ɛkɔɔ soɔ wɔ apeaten no mpɔtam no, wɔbɛtumi ahwɛ sɛ ebi ntumi nsi bie mu. Wɔ nsɛm a ɛkɔ so berɛbɛ no nyinaa mu no, Andes amanyɔkuo no mu ɛyɛ panin a ɔno na ɛgyina mu de ma wɔn sɛ ɔman mmarahyɛbadwani yɛ a kyerɛ sɛ ɔno nso amfoe amma no so rekyerɛ mu sɛ ɔmanfoɔ yɛ a wɔkɔkaeɛ wɔ apeaten no mpɔtam no nso bɛhia ɛyɛ sika a ɛno no yɛ mpata sika sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛboa ma wɔn asetena mu nso no yiedie atumi aba mu ɛsiane sɛ sɛ wɔn nneɛma deɛ yɛde grabu ka asɛm ankyɛ sɛ ne nyinaa asɛe grabu nti ɛntumi nkɔkɔba ne sɛ aban no bɛsisi adan no agyaa wɔn kwaa kwa ɛnnɛ yi wɔse wɔn bom asetena mu ayɛ dene paa de amoa wɔn a gye sɛ aban no hwɛ n'ani ɛsa de ba bɛhwɛ wɔn nanso onimonyamfoɔ Samuel Abdullahi gyina apokyerɛ mu a wɔn deɛ sɛdeɛ wɔn asisi gyinaeɛ no sɛ wɔn si sɛ kɔmitii na wɔn de bɛba no wɔn bɛba ɛsiane sɛ ahunu ɛhunu ne mpɛ ni soɔ ɛna deɛ ɔwɔ aka ne pɛn nso suro sonsono

Abusuafoɔ ɛnne a mo te yɛ yi ɛyɛ Ghana mampanin Nana Addo Dankwa Akufo Addo ɛna ɛkyerɛ mu sɛ ɛ wɔde asi yɛ ɛwɔ apiatene ne mpɔtamu no aban ne wɔn nhyehyɛeɛ mu dendendenden sɛ ɛbɛyɛ a saa adeɛ no ebi ɛnsi bie mu ɛno ɛna no wɔhyɛ sɛ soafoɔ no ɛnte kɔmitii ɛna soafoɔ yi so akyerɛ mu sɛ kɔmitii yi a wɔn so wɔn abɛteɛ no ɛne nyame yɛ adom a Akyɛ koraa a nnawɔtwe besi mu no, kɔmitii no bɛhyɛ ase n'adwuma ase na afei nneɛma atumi akɔ yie. yɛbɛtoa so kaseɛbɔ no mu yɛka wo sɛ salt aduɔkono nom akyepɔ nkoro kasafidie ɛso nie awia prɛmto bra ka nkaseɛ wogu so a ɛtie yɛn facebook yɛda mu live ɛno nti wada ama ka yɛn wɔn na yɛn nso mo wotie no nyinaa so na wadwenkyerɛ no ade aba na yɛtumi akenkan de ama wo afei yɛtoa so na asantehene na asɛ tutu aba bio ɛna ɛka sɛ wɔkyerɛ mu sɛ wɔno deɛ wɔman ghana mu nnipa a wɔbu wɔ mo paa ɛyɛ akuafoɔ wɔbu akuafoɔ ɛkyɛn sɛbe yɛnom a yɛsɔde anɔpa adwade nso onwunu bɔ tae ɛhyɛ kootu akɛseɛ kɔtenatena wɔfis na deɛ nti a wɔka ne saa no a wɔkyerɛ mu sɛ sɛdeɛ akuafoɔ si bua wɔman ghana ɛme yɛgyina yɛn asoɔ no kame akɔɛ sɛ wɔma yɛkyiri brɛmɔ ɛyɛ kua ɛno nti no wɔn mo mmoa no ɛni sɛ so koraa no nti ɛna wɔde saa nsɛm no ɛto dwam na ɛberɛ a Asantehene ɛkasa no ɛyɛ berɛ a akuafoɔ nkabomu kuo bi a wɔn mo wɔ man Ghana mu yɛfrɛ wɔn mo Peasant Farmers Association of Ghana PFAG wɔn mo ɛbɔ anan ɛkɔ Asantehene ahemfie ɛde nsɛm kɔto wɔn mo anim ɔkyerɛ mu sɛ aban ne tu anamɔn bi paa wɔn mo anhwɛ yie a ɛbɛtumi abɛha wɔ man Ghana ɛnkanka ɛne akuafoɔ wɔn ne adua ɛmo titiriw ɛwɔ man Ghana mu Na ne nyinaa no yɛ benchmark ho nsɛnsɛm yi a nansa yi aba abɛyɛ ntam Ghana nnwumadie mmuo no. Ɛna akuafoɔ yi kyerɛ mua sɛ, sɛ Asantehene amfa n'ano antom amma abaa no ansakra n'adwene wɔ saa gyinasie no ho a, ɛbɛtumi aha kua paa wɔ man Ghana mu ɛnam sɛ ɛba no saa no a, akuafoɔ dodoɔ no ara na ɛbɛgyae kuayɔ, ba no saa nso a, na wɔ man Ghana mfusini ne kɔm na ɛreba abɛku yɛn. Ɛno nti, bere a wɔde nsɛm yi kɔto Asantehene anim no, na wɔn nso de nsɛm sei to dwa. Otumfoɔ sɛ tutu aba bi a ɔtɔ so mmienu nsɛm nie. is helping develop this country so maybe we have to insist on listen listening to your your statement and the uh, issues difficulties that you're encountering Salt so I'm moved by saying that I think I need to get the president the minister of agriculture

And I feel that we have to support you to do it. Zhou. I'm a farmer myself. Salt 95.9 FM. asantehene ɔtumfoɔ sɛ atutu aba bio yɛ ɔtɔ so mmienu ɛna ate ne nka no wɔsɛ ɔno ankasa kua no wɔyɛ bi na sɛdeɛ kuafoɔ si bua wɔ man ghana paa ne ɛkooko ɛmo ne adeɛ nanso still de yɛ a yɛkra mo afiri nkurɔfoɔ ama so nkonko mo ne nkyɛnse mu nnuane ba ɔman ghana mu ɔnom ɛwɔ sɛ aban no de nhyehyɛ papa bi gu akwan mu koko yɛn a yɛdza yɛne a na yɛdua de kɔ nkurɔfoɔ ama asom nanso yɛde kɔ na wɔn de yɛ milo ɛna afei so koraa anɔdeɛ ahodoɔ na yɛbɛkɔkra de aba ɔman Ghana mu a ɛno nso saa sika no nyinaa ne asɛ kukura de akɔkra koko no a yɛnkasa yɛdua wɔ ha sei no ne akɔtɔ no aboɔden de afiri nkurɔfoɔ ama so aba yɛ man mu ɛna wɔkyɛm sɛ deɛ nti koraa na wɔsɛ ba saa ɛno nti wɔno nso yɛ asante hene ɔka bi ɛwɔ mu yi wɔne aban yi ɛne asoɛeɛ a wɔnhwɛ aworɔkɔkya ɛne kua ho nsɛm so wɔbɛsuasua adwene kwampa a Yɛde nhyehyɛe papa begu akwam ama kua ɛho nsɛm ayɛ akɔnnɔ wɔ ɔman Ghana mu. Wɔde nsɛm yi to dwa bere a kuafoɔ Nkabomuko yi bɔ anan de wɔn adesrɛ kɔto Asantehene anim. Na panin kwankyerɛfoɔ a ɔda akuafoɔ Nkabomuko yi ano yɛ Dɔkta Kowe Nyabaa. Na wɔkyerɛ mu sɛ wɔn kɔ Asantehene anim no awieɛ no, ɛneɛ wɔn nso asan ayɛ adwene paa sɛ 2022 Annual General Meeting a ɛbɛkɔ so March, Ɔbɛnem bosome da ɛtɔ so aduonu enum, wɔ TUCC Conference Hall, na nneɛma ahodoɔ na afei nso koraa akwansideɛ ahodoɔ a ɛresanka wɔn nnwumadie mu sɛ akuafoɔ no ho nsɛm nti na wɔde saa nhyiamudie yi resosɔ soɔ anaasɛ wɔde rebɛhyehyɛ soɔ. Na saa ɛhaw ahodoɔ ne nneɛma a ɛresanka akuafoɔ nnwumadie mu no nsɛm sei wɔde too sɔɔto kaseɛ ne nsɛntwerɛfoɔ anim.

Salt 95.9 FM. Etu ɔkyerɛ mu sɛ Peasant Farmers Association wɔn mo dɔɔso paa ɛwɔ ɔman Ghana mu akyerɛ sɛ Asante mantam kura no wɔn mo boro bɛyɛ sɛ ɔpepe baako na ɛno na ɔkyerɛ mu sɛ wɔn nso na ehia wɔn paa nam sɛ wɔn nnwumadie mu no ɔbaa ne nhyɛdan so wɔn asene mu bɛbrɛ brɛ brɛ brɛ brɛ wobɛdɔ no abu no ahyɛ no apam wɔn ne ɛbɔ nkofie wɔn ne ɛbɔ atɔdwa ne adeɛ nyinaa wɔn mo brɛ nanso no ɛmfa so a wɔsɛ wɔn mo nya wɔ soɔ sɛ akuafoɔ no abɔ wɔn paa no nti awurade yɛ adom a march ɔbɛne bosome ɛneɛ tuc conference wɔ hɔ nyɛ asɛm ɛsua wɔn bɛyɛ nhyiamudeɛ paa deɛ ɛdi nkan wɔn bɛyi akannifoɔ a wɔn bɛda ekuo no ano ɛno akyire nso ɛhaw ahodoɔ a wɔn nam mu ne adesrɛ bi nso wɔn de afa nhyiamudeɛ no so ato abaa no anim ɛno te bere a wɔn de wɔn adesrɛ kɔto otumfoɔ anim no wɔn san so fa akwanya no so ɛto nsa ɛfrɛ no sɛ berɛ no so a wɔmfa n'animuonyam mmepie mu wɔ wɔn nhyiamudeɛ no ase dɔkta kowie nyabaa wɔno ne panin kwankyerɛfoɔ yɛ a wɔda peasant farmers association of ghana ano ne nsɛm a wɔde to dwa nnora ɛno no yɛnto akaseɛbɔ no so ɛna yɛnkɔ anim na adehyeɛ a wɔwɔ agya ayasante mantam ha yi a ofori kurom abɔ wɔn ho mmɔdene paa a kyɛ sɛ adwuma wɔayɛ no dodoɔ no na ɛka so yɛmmoa wɔn aba so yɛmmoa wɔn aba so nasefoɔ na deɛ ɛteɛ ne sɛ Ɛdan bi si hɔnom a ɛno no wɔde asi sɛ ɛyɛ asabea, nanso saa yɛ asabea no, nyɛ adeɛ a ɔmanfoɔ de di dwuma, na ɛno koraa nom kyerɛ mu a ɛyɛ ankorankora bi deɛ ɛna wɔasi asi hɔnom a ɛnyɛ adwuma. Adankora ɛwɔ mu no yɛ makomako saa nso, nanso gya hɔ kɔtɔɔ mu na ano ada a mene wo kasa yi. Egya no ahye a, nanso mmerantewa ne mmabaawa ne mmerewa ne nkɔkora wɔ kurom hɔnom te sɛ mu nso wɔbɛdum gya no, ɛnneɛ wɔbɔ wɔn ho mmɔden ama mene wo kasa yi, wɔtumi dum gya no Ɔbasaha soɔ yɛ akyɛ saa bɛ no mu koraa no, na nyɛ odumgyafoɔ nkoa koraa mmɔ mmɔden mmɔ bi mpo na ɛma no kɔduru saa mpɛnpɛnsoɔ no mu. Wɔ egya a wɔtumi dum noɔ no, na kyerɛ sɛ ɛdan no, ɛyɛ adeɛ a ahye ɛmu ɛnan na afei aka mu mmiɛnsa, nanso ne nyinaa no, ɛyɛ adeɛ a wɔtumi atu ho anammɔn na wɔtumi dum egya no. Na wɔ deɛ ɛsiiɛ no nyinaa mu no, adehyeɛ no de ɛmu nsɛm ne deɛ wɔhuiɛ mu nkyerɛmu de maa Sot Kaseɛbɔ. Wɔ ha a yɛyɛ adwuma wɔ anim ha yɛ nti yɛyɛ adwuma yɛ a na yɛhuu sɛ gya bi atɔ ha sɛ nti yɛbɔ hwi bae yɛbaeɛ no na ɛyɛ nɔkorɛ yɛbaa ha wisie ne gya ɛda ha no ɛnyɛ gya ketewa ɛwɔ ha yɛbɔ mmɔden ara sɛ yɛbɛfrɛ fire nti yɛfrɛ wɔn ara Efraim fayafoɔ no ara na gya wɔn bɔɔ hwii na wɔn so ba bɛboaeɛ ma ɛtumi dum gya no. Gya no deɛ, sɛ ɛnyɛ aboafoɔ na ɛbɛboaa yɛn ha deɛ a, gya a na ɛredɛre wɔ ha no deɛ, na yɛn yɛgyina ha kitakita nneɛma sɛ yɛbɛbɔ ha ban sɛ ɛntumi ntra mma fa ha na ɛha no kakra na ɛbɛtumi ahye pa ara. Nti ɛnneɛ wɔmaa ntamuafoɔ boaa pa ara. Gya deɛ. Twe nsuo ne mmaa ne wei. Obiara fifiri ne fie bɛboa yɛ ha paa ansa na gya wei retumi adum. Ɛyɛ wa yɛ adwuma anɔpa yi a na ehu sɛ mu si a so kum wɔ a. Nti ɛtaa mu sɛ yɛbɛyɛ afa mu deɛ light ɛwɔ a kaa koraa so ma etumi ti gya ɔbɔn sɛ akɔfa asɛm aba. Nti ebi asɛ kaa yi koraa na ɛkɔfa baa yɛ etumi ehu yɛn sɛ gya kum o. Nti yɛ so yɛ tra sɛ ebetumi adum bi. Ɛfɛ fire service wɔn mu deɛ mmirika baa yɛ etumi adum no. Salt 95.9 FM. ɛho ɛna tuntuni ne wɔn nyim no kumo kumo wɔn nso wɔn ho wusie ne kumo sɛ ɛwɔ akyire hɔ nom ahyɛ aseɛ hyɛ ba ne no no ɛna basa hare sɔm yɛ sɔm bɛdum gya ne no ɛna aberanteɛ baako yi wɔka fire service yɛ mu abɔdua awi hɔ nom yi na nsɛm a ɛkɔɔ so no nyinaa mu no manhyia mansini ne mopo ɛyɛ fire service commander yɛ ɔno wɔ hɔ nom do1 amos aban ɛne wɔn nso deɛ wɔn din ne rank ne ho hia wɔn pa wɔn afa nkan wɔn kora gyema so wɔabɔ mu dua na ɛno ɛna wɔkyɛm sɛ deɛ ɛma agya yi hyehyeɛ deɛ Ɔbɛsi nnɛ kɔ mo nhyɛ da nhuu yɛn a ɔmo afew mo ani huo sesam asɛm a ɔpɛ ne tamfo asɛm ano ahwɛ deɛ esii yɛ pɔtee ɛno nso mo nkyerɛmu a ɔde maa sɔɔt kaseɛbɔ nie. Received the distress call at eleven fifty six hours at our regional headquarters and our regional control room dispatched three units T fire engine to be on the fire ground so when we arrived at twelve zero five we saw that the fire has engulfed an old hospital

Me a mete akyire home a mehomeɛ ɔpani a tee ne nkɛn ɛyɛ DO1 Amos Aban ɔno ɛna ɛyɛ odumgyafoɔ panin a ɔwɔ manhyia mansini no mu no wɔkyerɛ mu sɛ ɛɛ egya no deɛ ahyehye na ɔkra bi amfa mu antoa nanom nsɛ do anaasɛ koraa sɛ mpira ne mmom ɛɛ sisi no wohwɛ deɛ kɔtwe baeɛ pɔtee ama egya ɛtɔ ɛdan no mu

yɛntoa so a yɛkɔ yɛ anim na smart agye hand sanitizer wɔ kurom yɛ na ade bi afa wo nsa ɛbɔ adwuma paa na neɛ aloe vera wɔm nti sɛ woansupire wo ho koraa wo na akorɔ no ɛhwam papa na alcohol percentage no so yɛ 70 percent ɛno nti germs no deɛ a ɛku ɔmo nyinaa 99 percent fda foɔ ahwehwɛ mu agye atom sɛ ɛyɛ ɛno ti bɔ mmɔden a ne pɛ bi na pandemic covid berɛ mu deɛ noa na obiade bɔ ne ho ban Afei germs yɛde mo ahodoɔ sika mu yɛde yɛn nsa fɛfɛɛfɛ mmeaeɛ mmeaeɛ ahodoɔ bi soɔ ho yɛtiti yɛwɔ shop ho ɛne adeɛ atɔ da koraa na awura fi hɔ na adɔ nsa kɔ yiw baabi ba saa nso a na ɛha dwene paa no nti fa sanitizer smart fafa nsa na ɛmmɔ ho ban na wɔnom ayɛ ne sɛ baabi anam biara no ebi bɛtumi aka ho ɛno nte ketewa paa no Eh, wobɔtɔ mu, ɛbɛkɔ mu, wɔ purse, eh, baabi a nam biara, ne a wo duku koraa mbɔ a eh, wode abɔ koraa na ɛhyɛ ho, anaasɛ wo hanky na ade abɔ ano, nam sɛ suapɔ a krɔkrɔkrɔkrɔ ne boɔ no so ɛfom, baabi a nam biara na wode abɔ ho ban. Adantammɔ no, ɛno ara ne ɛde si pono no ti, nti twa baa hɔnom, eh, ne adidibea hɔ, baabi a ɛkɔwe pork nom ne adeade no nyinaa, ne ɛde bi asi hɔ. Customers no baeɛ a, na wɔnom amiamia bi agu yɛn nsam, na yɛne ɛkorɔ no. Afei, kɛse paa no, so a yɛtɔ a na ɛso abusua no nyinaa soɔ no, ɛyɛ 300ml ne nyinaa wobɛnya bi atɔm ɛno nti mesrɛ wo a wodeɛ wokɔ ENG pharmacy agogo boase nkwantana so asante akyɛm ha wobɛnya bi Georgia pharmacy ɛwɔ agogo dwom hɔ a Roman store ɛso ɛwɔ Russia Park Kings and Royals pharmacy wɔ ne post office ɛdi anim hwɛ 77 pharmacy ɛwɔ hwediem Nyame nan enterprise gyidim CAC Afei Paradise Prime Ventures nso siesie bookshop a ɛwɔ gyidi mu. Wobɛnya bi atɔ wɔ wɔnom nkyɛn. Woba yɛ fie hanom nso a ne yɛ Salt FM, yɛ aborosan mu kɛɛ Firimpɔn Height aborosan no mu a na waba na wabɛgye wo deɛ. Kumase Asafo VIP bus station ɛhɔ nso ɛyɛ Smart Hygiene Hand Sanitizer. Yɛbɛnya bi na yɛatɔ. Atufoɔ ɛbɛfrɛ 0552 664 296 0561 506 480. Salt 95.9 FM. yɛtoa kaseɛ no so na awerɛhosɛm asi wɔ kwabenya na ne nyinaa no ne sɛ posini bi ne wabɔ krakye bi tuo ma krana na wati nananom nseɛ dom ɛdeɛ na ɛbɛsie ma posini abɔ krakye bi ɔnam ne baabi atuom asɛm no mu nyinaa nkyerɛmuɔ ne sɛ krakye yi a saa berɛ yi wati nananom nseɛ do a posini na ɛbɔɔ ne tuo yi ne din de hakimi ɛdin asɔɔto kaseɛ yɛn nsa kaeɛ ɛno no na hakimi wɔ bi ɛhono ɛhyew korɔ ɛbaa ne tirim nnipa mmiɛnsa watwe sekan adwa wɔn so neɛ mɛku mɛku mɛku mɛku akyɛ sɛ asɛm no ano ani ayɛ nyan paa ɛno nti berɛ baa saa saa nnipa mmiɛnsa yi a hakimi atwe sekan adwa gu wɔn so yi wɔn dwaneyɛ wɔn anya baabi a nkɔ sɛ neɛ kwabɛnya post station ɛna kyɛ sɛ wɔn kɔbɔɔ wɔn ho adwa ayɛ ne sɛ hakimi bɛsan nam sɛ asɛm no aduru post station hɔ deɛ ɛka ani berɛ bɛm aha hakimi di wɔn mu akyi akyɛ sɛ A Asɛm no sɛdeɛ wɔayɛ n'adwene sɛ wɔbɛku wɔn no deɛ ku ara na wɔbɛku wɔn. Enti berɛ a wɔkɔduruu Kwabenya Police Station hɔ no, na station officer baako wɔ hɔnom a ɔno na ɛreyɛ adwuma no. Ɛde asɛm de asɛm o, krakye nyanbotan ne adeɛ a na Hakimi atwe se kɛn na ɔde awɔ polisini no o, station officer no, wɔde awɔ no baako, wɔde awɔ no mmienu. Afei wɔteam, Nnipa mmra, nnipa mmra no a, nnipa mmiɛnsa no a wɔdwa gu wɔn so no nso wɔasan akɔto ahyɛ wɔn so a kyerɛ sɛ wɔde sekan no rewɔ wɔn nyinaa, aku wɔn koraa aka polisini no ho. Amana yɛ nnipa nnan. Ɛno na Polisifoɔ no hwɛ sɛdeɛ nneɛma no si korɔ no a, aha, na ani ayɛ den. Ɛno nti wɔyii Tuo ne Hakimi di ma yaw, di ma yaw, krananaa. Hakimi na ɛda hɔ yi a wati nananom nseɛ do. Mprempren polisini yi a na ɔyɛ station officer yi a Hakimi kɔdwa guu adehyeɛ soɔ mu a wɔkɔpuee mu wɔ ne nkyɛn, ɛno nti wɔde bi kɔsaa no kɔwɔɔ no sekan, wɔɔ nnipa mmiɛnsa sekan kaa ne ho wɔnom. Wɔda Polisifoɔ ayarasabea yi a wɔregye ayarehwɛ. Nsɛm yi akɔpue mu ara ama Ghana Posi Sahene Dɔktaa George Akuffo Dampare ɛnneɛ wayɛ ntɛntɛm abɔ anan akɔ Ɔkwabɛanya Hills Valley Police Station, ɛhɔ na awerɛhosɛm no siiɛ yi, ɛnneɛ wakɔ ɛne mmarima mma no akɔkasa sɛ moayɛ adeɛ paa, adwuma no deɛ ɛno ara na moyɛ no. Na nsɛm no kɔɔ saa no a IGP Soh ɛne mmarima mma no kasaeɛ no, ɛna wɔman ghana polisi kasamafoɔ acp kwasi fori ɛso agye berɛ ɛde nkyerɛmu sɛ yi ɛto so ɔto kaseɛ anim um, ɔbaa sɛ nnipa mmiɛnsa tu anamo kɔɔ Wabenya Hills Valley Police Station rekɔlɔgye complaint sɛ aberanteɛ bi a yɛfrɛ no Hakimi atrɛte sɛ ɔbɛku wɔn mu. Wɔba abɛyɛ complaint. Uh, wɔn baeɛ no mu no, apolisifoɔ sate twerɛtwerɛ wɔn mu asɛm. etie wɔn. Emu hɔ ara na aberante a polisi no nim no tu anammɔ baa polisi station hɔ a wokura sekan. Na wohwɛ mfoni a akyire yi yɛtekii wɔ hɔ no mu a, ɔpaepae glasses no yɛ dɔɔso no wuraa mu ma okurasekan a ɔpɛ sɛ opira ne nkurɔfoɔ no a wadi kan atrɛten wɔn. Yɛhɔ station officer no sɔree sɛ, Aberanteɛ, manyɛ nea woyɛ no. na ɔrebɔ nkurɔfoɔ no ho ban. Aberante Trisha no nso de sekan wowɔɔ no ne tiri mu no ade. a ɔda police officer so na awura Eddie Ntimeo too assist but nkyena no na ɔpɛ sɛ ɔyɛ a na ɔyɛ sekan ma pira na ɔrepira wɔ ho. Ebi bɛ attack law enforcement agency like the police. with an offensive weapon or two na yɛkasa kyerɛ no a ɔntie na yɛhwɛ you are putting the lives of the entire nation into danger ade a, mmara ma ho kwan sɛ our service instructions ne yɛn rules of engagement to apply equally important force. Saa nso wiee no aberanteɛ no piaa nananom wɔ nseɛ do ma me ne wo kasa yi yɛwɔ policefoɔ no tumi bɔɔ victims no ho ban ma station officer no nso wɔn de no kɔɔ police

Ɛde ma ɔman Ghana Polisi Adwumakuo no nsɛm no sɛdeɛ ɛsi korɔeɛ no na wɔgye berɛ de nkyerɛmu sei ɛma nsɛntwerɛfoɔ. Yɛnto akaseɛbɔ no so na yɛnkɔ yɛn anim na korɔnobɔ bi akɔ so wɔ Dawerɛ so a ɛno no wɔ Asante mantam ha sei na deɛ ɛteɛ ne sɛ eh, akwanfotakyi a mmoa yi ɔmo no ɔmo yɛ ɔmo adwene sɛ ɔmo no ano na mpam na ɔn sɛ ɔman yɛ ti mu no todɛ bi wa no bi mu frɛ korɔno sɛ yɛ adwuma ɛyɛ adwuma ɛyɛ adwuma na dɛ ɛbɛkye woɔ no ɛne ana wotumi kyerɛkyerɛ mu kyerɛ sɛ yɛ abɛn adwuma na nkorankora bi adwuma na ɛɛ eh, nsuo kampani yi bi yɛ kyerɛkyerɛ mu sɛ ax mineral waterfoɔ wɔn atontɔn nneɛma kakra ɛnyɛ sika kakra to wɔn ho saa na akɔnfotɛ kyɛ wɔn yi ɛne ɛka twere ho wɔn ɛma adwene sɔm kɔkɔ gye wɔn nsɛm sika nti ɛne wɔn di wɔn ntetɛ di wɔn ntetɛ saa ntetɛ ne mu no ɛna wɔn ho sɛ dɛbi abɔ anadwo bɛyɛ sɛ nɔnkron saa bɛn mu asɛ emu ada hɔ kakra nti wɔn kɔ akɔgye wɔn nsɛm sika kɔtwee tuo ne sekan de kɔkɔsii nnipa a sika ɛwɔ ne nkyɛn de sekan wowɔ ne maame no kasa koraa no wɔda ayasabea a wɔgye ayarehwɛ ma wi akyire ɔmatam sika sika no so ɛmu ɔdu paa o kyɛkyɛ sɛ aka tuo ne ghana series pɛ na ɛdu 130 million ɛmu ɔdu paa o 130 million kyɛ sɛ aka tuo ne series na ɛduru hɔ no mu ɛne sɛ ɔmkɔkɔ fae na ɔmfaeɛ no dɛkyɛ dɛkyɛ dɛkyɛ dimdika ɛkɔ saa ɛne sɛ akorɔmfoɔ nnipa bi so ɛti wɔn a Ɛno nso wɔkyere wɔn sɛ wotwi wirididi na wiredɛ didi akyire na wofa kɔmfoɔ so yere no na moti adwamanfoɔ bi so afa peres ɔno no ayɛ yere no nso gyina w'akyi nso wofo w'akyi nti ɛno no no na nsɛm a ɛkɔɔ so no nyinaa mu no abante ɛfɛ nsɛ paa ɛto ne bo ase kyerɛkyerɛ sɛ ɔteka seɛ bom ne anɔpa yi ɛwɔ anɔpa bosuo so kyerɛɛ sɛ deɛ asie no deɛ nokorɛ nie na ano ɔde no papapapapa na wɔkuraa no abante wɔn kyee no no sika no wɔanya bi wɔ ne nkyɛn na deɛ aka so deɛ ama nkwanta nkyerɛmu ɔde maa yɛ nie na menni fie. Me, me, me nna adwuma mu me, mete hanom a, ha na mesinti, meda fie. Ti aworan bɛyɛ 9:30 mu na mete sɛ gyae baako tiatia mu sɛ apɔnkɔ aba ho. Nti me ne kɔɔɛ no. Manager na na ɔno no da adwuma mu hɔ no, n'anum, n'anum ne ne ho nyinaa mogya. Na ɔte apɔnkɔ, nti na ɔno ne adwuma, ɛɛ, adwuma wura na ɛyɛ kɔɔ. Na me ne gyeɛ na ɔse, me ne nkɔ, ɛɛ, bɛhwɛ nkɔ busabisa ɛhɔnom boys no bi, deɛ ɔnni fie deɛ nti ɛmfa suspect no mma no. Yɛɛyɛɛ no. Mefrɛɛ wɔ hɔnom na wɔn nyinaa wuwu nti nti mankɔ. Nti ɔyɛɛ na ɔse yɛmfa no nkɔ ɛyi hospital anadwo. Nti yɛgyina kwan ho pɛ kaa nna so. Yɛfrɛ obiara yɛnya ka nti yɛgyina hɔnom ara na taxi bi efiri Amantran ba. Watɔ no number mehu yɛ JW 20 but menni manhu n'ayi no by 20 ɛɛ Martins Wedding yɛ nti yɛdi speed betwaa mu no. Ɛkɔ no ara na meyɛɛ sɛ menim bɔe baako wɔ bɛhwɛ. Ɔyɛ adwuma wɔ Dwansa Bɛn Lea nti me me frɛɛ no sɛ car bii ba yɛn mate yɛ deɛ yɛwe yɛduru ɔnom a ɔmo nstɔpo nna adeɛ sei na ɔma bɛyɛ no aha nom sei nti ɔno no duru hɔ nom no ɔmo ɛyɛɛ kakra na ɔfrɛ me sɛ ka car bii ba bat ɛɛ ɛduru Dɔme Jansen na ɛgua Dɔme ne yɛn nso yɛnya car yɛde akɔ anee kɔ Dwansa. Salt 95.9 FM. na kɔɔ dɔm no a ɔmo yɛ kɔtɔ wɔn no ɔmo sɛ ɔmo ne no gyina hɔ no mo yiyi no ɛna kwan sɛ nkɔ asɛm na ɔmo bisa bisa no tu kaa ne sɛ ɔkɔ kɛkɛkɛ na ɛkɔ yɛ ne du ɛɛ ɛpono ase no na kaa ne tu hɔ nom nti yɛn ho sɛ neɛ na ɔmo a ɔmo ka yɛn ho no ma kaa baako ɛka yɛn ho ma nti yɛtwam kɔ kɛkɛkɛ kurom hɔ kɔbɔɔ Ɔwɔfoɔ Boys no amanneɛ ma yɛbɔɔ ba Leah. Wɔn bɛduruu hɔ no ma wɔfrɛɛ yɛn a yɛhyiaa yɛhyiaa wɔn. Yɛne boy no nyinaa na ɛgyina hɔ nom. Yɛne no gyina hɔ nom a yɛne no rekasakasa no na ɔse ɛnyɛ ɔnoa na ɛse anka ɛnyɛ wo a ɔse nyɛ wo a nti wo deɛ tu wo key no tu wo key no na ɛyi wo nso wokɔɔ doɔ ɔno na ɛse ɔkɔɔ doɔ ɔse ɔde madam bi baa wo nso a ahaw no na ɔbɛfaa no nti wo deɛ bɛtrɛ kaa no na ɛnyɛ dɛ yɛnkɔ police station wo sɛ nyɛ wa wo deɛ yɛkɔ a wokɔ yi wɔ ano a yɛwɔ obi a na wo ne ɔma ka ti bɛ ho ara sɛ mete sɛ ɛna ɔkɔ no na bɔ bɛyɛ ten thirty mu ɛna ɔkɔ no kurɔmfuo kurɔmfuo nti yɛ meka sa wɔn nyinaa ho na na mebɛn no ti ɔte he na me nso mete he mebɛn naa nti ɛduru baabi mete sɛ ɔmo yɛ sɛ kun da hɔ adeɛ asan nso yɛnkura tɔɔkye

Salt 95.9 FM. nti asɛm no no ɛne sɛ anuamanfoɔ no yɛ adeɛ paa kyerɛ mu sɛ korɔ no fitaa wei de ɔmmɔ wɔ ha no ntwa mu nkɔ ɛne sɛ akorɔmfoɔ yi ɔmo taa yɛ a ɔmatumi akɔkɔkyere ɔmo nsɛ asɛm no akɔdi apolisifoɔ nsɛm ɛwɔ ɛyɛ akutu ase mpata mu hɔ no mu a mene ka sɛ yɛn nso yɛndi tuamu dendendendenden hwɛ deɛ bɛpia firi mu aba ɛmu nsɛm sɛ ɔtekaseɛbɔ ɛmmoa so nsi wɔ ho. ɛneɛ na yɛbɛkɔ facebook salt 95.9 na mo adwenkyerɛ a mode afa hɔ no yɛakenkan de ama mo wonya mfa adeɛ ma yɛ agya toɔ ma ɛsisi a na yɛnkenkan ɛmfa ɛma wo na wei din de pele prisla wɔse wɔhwɛ live ɛfiri afram plains Eh, okay, kuro ne din deɛ fa kyɛ me paa mɛsua no ma mɛbɔ na wɔbaa bɛkyeae na wofoɔ Mr and Mrs Pelly yɛ a mowɔ Afram Place ne mpɔtam hɔ a wɔse wɔkyeakyea mo awia yi sɛ ɔno no kuro na yɛwɔ yi o Dr. Pɔn Ah, Dr. Pɔn wahu eh, Dr. Pɔn sikasu sikasu yo ah, yo yo yo yɛda ase mm. yɛda ase paa eh, na oduro Bismarck so so deɛ ɔde aba no ɛna ɔse salt ade paa bɛfi ampa wɔse eh, ne din baako koraa sa so do levels man wɔse wɔhwɛ live ɛwɔ ɛyɛ nkɔkɔɔ na wɔse wɔkyea yɛn ɛne kwan fa so kenkan kaseɛbɔ no ɔsan so kyea ne papa ɛna ne papa agya oduro ɛna afei so koraa no agya apia ɔsɔ ɔkyea mu nyinaa wɔn nyinaa ɛwɔ ana ne kurom. kwame ana ne so ɛde fira ana ne kurom hɔ a na wɔwie no ɛna wɔde message yi bae sɛ e-levy no ɛɛ ghanafoɔ hwɛ na yɛanye antom koraa ok ɛɛ wɔsɛ ɛmoa koraa nti hwɛ na ghanafoɔ yɛanye antom yɛn bɔ nwom na asɔɔto kaseɛ ɛyɛ papapa elder Wɔsee wɔ Chiao Fashion ana ne kurom ɛkɛ Elder Fashion ana ne kurom Church of Pentecost ɛɛ wɔso wɔ Chiao pa afei Apogyi yɛ a woso wɔ ana ne kurom nkyɛn no bi nkɔmɔ hashtag Asante Akyem BBC. Asomadu Emmanuel sɛ ɔma yɛn ha ɛnɛ awie na ɔse Star May ɛɛ deɛ wobisa no sɛ ɔso wɔso wɔhwɛ yɛ live afiri ɛɛ Ice Joy Center hɔnom menim saa mataa kɔ hɔnom na ɔnka nokorɛ no bi a awi te ne to deɛ a ɛwɔ se ɔno ɔhwɛ live free ice joy center hɔnom a yɛ no no wɔ agogo akɔsɔ mu market no nkyɛn hɔnom a na ɔse yɛka sɛ ɛbɔ no deɛ papapaa sɛdeɛ si kenkan no no yɛnkɔ so ne nkenkan ne saa nti ama wo ano yie biara na wayi ho ano akyire hɔnom menim hɔ koraa akɔsɔ mu adwa no koraa menim menkɔ hɔ menya menkɔ hɔ sɛ baabi a makɔ biara wonim baabi a makɔ biara menim woso wonim baabi a mekɔ biara wonim nti israel hɔ mɛkɔ no makɔhwɛ mɛkɔ no makɔhwɛ sɛdeɛ wɔm asi ɛyɛ nneɔma wɔ hɔ nana agya yi ernest ɛsɛ wɔma yɛ ha paa na e11 ne deɛ wɔse yɛnye ntom na ɛmmoa ma ghana sikasɛm ɛnya ne na so lɔyɛ ande apia kobe ɛne ne ho ka nim agye na wɔkyea mo paa nana agya yi se wɔde firi agogo dansa mountain ɛne baeɛ na nana kwame mɛnsa bɔ su sɛ ka soso deɛ a wɔde baeɛ na wɔkyerɛ mu sɛ wɔse Ɛɛ NPP aban no, nokorɛ nie, sɛdeɛ wɔn asi yɛ adwuma no nyɛ asɛm ketewa koraa, nti yɛn mmoa na Ghana Mampɛ Nana Addo ɛna Afesuka Dɔkta Mahmood Bawumia ɛnfa yɛn nkɔ bɔhyɛ asaase no so n'asɛm a ɔde aba no no. Eric Kwaku Boadi, Patriotic Voices bɛkyɛm, ɔse E-levy no deɛ ɛbɛboa Ghana paa, nti Ghanafoɔ yɛn nyi ntom na Ghana ntimi nkɔ nkan. Nkyea kɔma Mister Sapon, Founder, Patriotic Voices wɔ Channel awia yi. Na Rita Asiedu asoso deɛ a ɔde baeɛ no ɛna wɔkyerɛ mu sɛ wɔhwɛɛ live ɛde afiri Nkran. na ɔse nkyea kɛseɛ nkɔma n'awofoɔ a wɔn wɔ ɛɛ eh, osu bɛn hmm. ɛneɛ na wei so so ɛdin de scott g wɔse salt fm mema mo aha na e11 no ɛmmoa koraa kyerɛ sɛ ɛmmoa ɛyɛ bɛakɔ wie no a ghanafoɔ yɛ sika nkakra nkakra nkakra no na yɛbɛteteɛ e11 na akɔ santan baakofoɔ bɔtom wahono yɛteteɛ sanka bia nka ghanafoɔ bɛnya so mfasoɔ no baakofoɔ bɛboaboa e11 no so sika no nyinaa na wɔde akɔgu ne bɔtom kama na ɔno nko ano adi Eti levy ne pa deɛ nya deɛ sɛ ɛbɛ boa. Hashtag Asante Akyem BBC. Na Honourable Abedi Kwada so deɛ ɔde aba no ɛna ɔkyerɛ sɛ ɛɛ biribi kɔ so no ɔno no ɔdwene ho a onwia seteɛ sɛ wanya ne nteɛ sɛ fa ngoboɔ no ɛba bɛkɔ soro 0.5 percent yɛ ɛno no ɛyɛ 1 litre ɛna ɔsɛ ei ɛɛ saa na ɛteɛ hmm ɛɛ wei deɛ ɛwɔ sɛ aban wodi wɔn wɔn mfa nkyɛ yɛ ɛne ho nsɛm na ɔde aba yi. Mm, ɛti kwame ebi mu hɔ deɛ na yɛmfa nsi ɛnɛ yɛnka elevi ho asɛm deɛ nanso kame akɔ sɛ dodoɔ na elevi no ɛna wɔde bɛ na wonim sɛ da no krakye baako bisa asɛm bisa bi wɔ obisa asɛm ɛwɔ town hall meeting na se na kame akɔ sɛ bɛpem ne mpanimfoɔ na wɔn akasa no nyina mente sɛ obi yi ano krakye no bisa sɛ ɛberɛ a auditor general report no ɛbaeɛ no ghana lucy over i think so ɔse 12 billion mm. ɛwɔ auditor general report no mu ɛti mm. sɛ saa sika no wɔ hɔ na sɛ yɛntumi nkɔgye yɛ a e-levy sika no yɛkyake yɛ ne ɛsɛ gyama 6.9 billion eh. afe wei koraa sɛ ghanafoɔ gye tom a 2022 yɛbɛnya 6 deɛ ɛteɛ ne sɛ mhm. i can't remember npp ne ndc amamuo no mhm. sika no ɔn yɛde wokɔto sɛnta bi na sɛ wofa sika no a nyɛ nko na wodi o mm. ɛkɔ party no din mu okay. so ɛho na ɛnna na manfoɔ no nnim mm. nti na wɔyɛ adwene sɛ oh, ɔno nko na ɛdi ɔno nko na ɛdi ade na wɔyɛ mi sika ntumi nyɛ mhm. so wate aseɛ bo sɛ mhm. ade no kɔɔto bɛka saa sika no nyinaa yɛ nyegyeɛ padeɛ ha wohu sɛ ɛno no wokɔ a wotwe a akɔakɔyɛ sɛ deɛ woto boa bɔɔ sono no na ɛsɛ mm. ɛsɛ ɛba wɔ hɔ wate aseɛ no nti nnipa na wɔdi sika no nyɛ ɔno nko na ɛdie ɔmo dɔɔso wate aseɛ wobɛkɔ no na ɛyɛ ɛsɛ ɔnom plane ɛne ɔde ka dɛm na adeɛ nwu dɛn. yɛtumi tam wɔ bi yɛtumi tam wɔ bi de ne kɔto sɛkta bi mhm. wobisa sɛ ɔkɔpɛ dɛn wɔ hɔ mhm. obi te sɛ mpakyɛ mesrɛ meka obi te sɛ ɔboɔ mhm. yɛde no akɔ akɔto ayi ghana post ɛnɛ hifo ne post letter biam yɛde eh, letter application kura de kɔ adwuma mu yɛde email na ɛyɛ mm. nti adeɛ na yɛ yɛn boost saa aspect no technology no aspect no mu mma ne nkɔ soro ɛnsi saa time na afei na yɛsi yɛkɔ renovation mm. ɛna no wɔka renovation baako bi aso wɔn yɛ a Eh, sika no bɛsi dan foforɔ mm. so ate aseɛ but ne nyinaa na ɛyɛ na yɛ adeɛ bi a yɛ tactics a ɛyɛ ɔnsa ma mu wɔ no wode west adi a 2007 npp foɔ yɛ campaign wokɔhwɛ mfidie a nom de yɛ campaign a na awerɛho mm. so ate aseɛ ndc foɔ so du wɔn tam na wɔn wɔ position wɔn so ba no sorry uh, eh, ndc foɔ mmom na meka wɔn asɛm mm. na wɔn ni machines mm. na wɔn ni machines machines bi abɔbɔ ne hwene o afei edu ayi 2012 na wɔn de tundra ɛna ɛyɛ campaign. wusɛ ma no de eti asam ne yɛ asam paa ɔde ta general ne yɛnwu na yi because wɔn bɛyɛ ɔde tene de aba na sika na kɔdi ha yɛn kɔgye ne ntumi nyia ilɛ bi sika fia wɔ ɛbɛyɛ dɛ. dabi declaration of asset mm. yɛsɛ obi n declare ne asset no mm-hmm. ɛba a yɛsi yɛn mmara ne si yɛn ka yɛn tum mm. ne yɛn fa nkɔnkɔ ma ɛyi ɛɛ aban ɛɛ lɔya panyin yɛde kɔma no ɔno kɔ ɔmmie so ɔdita general sorry ɔdita general panin ɔmmie so o gye saa asɛm aba ansa nti no me nso so menim sɛ sector wei a mekɔ mɛtumi awie sika si dan bɛyɛ sɛ 14 mɛtumi atwerɛ wɔ mu sɛ yɛsili ano nti hɔ a ne yɛdaada no si na hɔ a ne yɛdwan na hɔ a ne yɛtetɛ no ɛyɛ asɛm o yɛda yɛ ho na yɛba yɛbɛkɔ kenya ma anim awerɛhosɛm asi paa topa yɛ ato ma nnipa mpempem pii ahwere wɔn nkwa agyeberɛ yɛba no de nkyerɛmu no abɛso bom

yɛde mo kɔ kenya man no mu northern kenya na sɛ sɛ sɛ wɔman no atifi do fam hɔ nom na awerɛhosɛm asi paa ɛna ahomakye yi a ɛna nsɛm si anopa ɛne mu bɛbiribiri no a na awerɛhosɛm asi yɛ nnipa mpempem pii ɛnam saa kwan so ahwere wɔnom nkwa ne nyinaa no ɛne sɛ adehyeɛ Ɛnka ebi nhyɛ mu wɔn mo da sɔ de n'adwo yɛ ne ɛto pa yɛ kranana to koraa ɛma kyɛ sɛ asɛm no ani ayɛ nyan paa nnipa a wɔn ɛtena nom nseɛ doɔ deɛ wɔn mo abu akonta na wɔn ehuna nom na wɔn mo kyerɛ mu sɛ adehyeɛ no ɛse deɛ wɔn hunu yɛ a ɛne sɛ sɛdeɛ wɔn mo ɛnano ada ebi esi yɛ ɛwɔ yɛn mpɔtam hɔ sɛ yɛ ape akyɛ hɔ no a wɔn ho yɛ a ɛne sɛ ɛhyɛn bi a Explosive yi bi wɔ mu, ɛba, ɛba, ɛba, na ɛba no dɛn? Ne kyerɛ mu a, na kyerɛ sɛ baabi a yɛfrɛ hɔ Mandera, ɛhɔ na ɛkɔsiiɛ. Na saa Mandera yi a yɛreka yi, ɛbɛn Kenya ne Somalia wɔn ahyɛn so. Ɛno nti saa explosive ɛhyɛn yi a ɛbɛduruiɛ yi, ɛhɔ na wɔhuu sɛ dabi, sɛdeɛ nneɛma si korɔ no deɛ, ɛne yei ayɛ nyan. Wɔhuu yɛn sɛdeɛ ntopa yei ɛtoto basa basa basa saa, yɛ a kyerɛ sɛ na nsuo ama nnipa dodoɔ no ara. Wɔnom te nananom ansie do. Attack yi a ɛkɔɔ so wɔ Kenya man no mu nam so maa wɔn man no bammɔ mu nsɛm no, wɔnom amiamia mu pae kyɛm sɛ sɛdeɛ nneɛma resi kɔ no ne sɛdeɛ awurukasɛm rekɔ so wɔ wɔn man no wɔ sɛ mpaninfoɔ de bammɔ ho nhyehyɛɛ papa gu akwam sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔyɛ ne sei ebi nsan si Kenya man no mu biom. adehyeɛ yɛn nyinaa ka nya awerɛhosɛm yi so a nneɛmfa akaseɛ no nyinaa yɛmfa nsi na yɛkora yi adwenkyerɛ eh, kakra ɛbaeɛ yɛmfa no nsɔre so wei se ne din ɛde nana agya yi wɔde firi agogo ha yi a ɛna ɛbaeɛ sɛ ɔto kaseɛ papapa lɔya ande apiako bi wɔkyea wo ɛne adwuma a wɔbɔ ɛde ma adehyeɛ yɛ wɔ asante akyem north na saa nso ɛna ɔfoforɔ nso deɛ a wɔde ɛbaeɛ ɛnie wɔ se ɔkyeakyea yɛ paa na salt mobɔ adwuma mobɔ adwuma paa ɛde ma yɛn Na wɔse sɛdeɛ ɛɛ mode w'ani kyerɛ mu wɔ ana ne kurom ne ne mpɔtam a sɛdeɛ kuro no mu asi ayɛ fi na gota gota mu ayɛ fi na ntontom toɔ mu nkɔsua ɛɛgu gota no mu na kyerɛ sɛ kuro no mu ntontom deɛ ha dwene paa ɛno nti wɔn mo serɛ wɔn mo serɛ paa sɛ bɛyɛ yi a ɛnka wɔn mo mmɔ dahuro na nka man mu no nyinaa ntwa nhyia na nka wɔn nsiesie kuro no ansɛ kuro no mu ayɛ fi paa Kɛse Charles optimistic ne deɛ a wɔde baayɛ no no wei so. Eh, maame nfa wei deɛ no ntoa so ɛsikɔ gyees deɛ ɔde baayɛ no kyerɛ mu sɛ sɔɔt kaseɛ bo yɛ papapaa na wɔso wɔn yɛ ha ɛna ahwia yi na wɔsi eleven ne deɛ ɛɛ eh, baakofoɔ ɛbɔtɔm sika ne ɛbɔ ho ban ne ɛbɔ ho bra ne yɛ so tia mu no san sɛ ɛkɔgɔ ɛbɔtɔm ɛɛ n'asɛm a wɔde aba no no. Eh, wei soso deɛ wɔde ba wɔ so wɔbɔ yɛ aba so paa fantastic presenters na akɔsoa sɛ waa ɛne as usual ɔne ne maame yɛ mu wura ɛtie yɛn ɛwɔ sɛkyɛ kumawo station hashtag Asante Akyem BBC OP Mayor Apiani Dan, eh, Dani Sami Tuga ɛne Salt FM adwumayɛfoɔ nyinaa wɔse ne nkyerɛ ɛkɔ ɛde ama yɛn wei se ee asɛm esi yɛ ɛwɔ kwabɛnyɛ yi de ano ɔden paa wadwa gu nipa so akɔ akɔ pie mu wɔ post station kasan yɛ wo ho amfɔ wo sɛ de akyire saa deɛ krakye no na wanom tramadol anaa because kwan a wɔfa so yɛ n'adeɛ deɛ ɛankɔ yie koraa wei deɛ gye sɛ wɔn abɔ ne tuo koraa agye ne nkɔ afiri ne nsɛm nam sɛ ɛm sɛ adwene no na ɛho atɔkyew kakra Ne deɛ a wɔde baeɛ nie na wɔse salt fm um, okada yɛ wɔ agogo bontodi ase yo yɛda ase paa ɛne wadwenkyɛ kwa me bi ne hɔ bie ma yɛnkɔ yi ɛsi ɛwi ade hyɛ ana bere ma kwan na afei awia pam tebra kase ɛbɔ a yɛde bɛda awoɔ ɛwɔ salt 95 wɔ 9 so no yɛde ne nyinaa bɛsie yɛ me mu so ama dwumadie nkaeɛ no atoa so ama ɛnɛ ɛdwɔra nti dwɔra so deɛ du hɔ no mu a na yɛbɛsua adeɛ ɛnɛ ahwia yi nti dɔnko pɛpɛpɛ ne yɛde adesua no ahyehyɛ so nti baabi a wɔ biara no Ɛyɛ a na wakae na wahyɛ no nso sɛ ɔbɛkɔ so ama kasafidie no ada ha no na wama nkwadaa no nso abɛn radio no na wɔatumi asua adeɛ. Sammufoɔ panin no yɛ Prince Perfect, ɔno nko ara so ne panin kwankyerɛfoɔ ɔda eh, dwumadi ano wɔ fie ha sei, ɛyɛ Salt FM. Saa nso so ɛna opi mmɛyɛ kuru hyɛ nsɛm ahodoɔ no de gu nkrataa so. Aboafoɔ bi a ɛka ho no Teresa, Esther, Sylvester, wɔn nyinaa ka ho bi. Afei nso wokɔ mu live wɔ Facebook no mu nso so deɛ a ɛneɛ Dania Daroma ɛna ɔtwaa yɛ a wohwɛɛ live sɛ wohwɛ wɔ TV so pɛpɛpɛpɛpɛpɛ. Awia yi yɛne a yɛsom wɔ ɛwɔ kaseɛbɔ kwan so no ɛyɛ me